Mae'n achau rwy'n siarad mewn sgwrsiau ynglŷn â gwrthrych yr amgueddfa, so wnes i mynd nôl at yr amgueddfa ac edrych ar beth oedd gyda ni. A hefyd wnes i meddwl am fy mhrofiad i yym fel rhywun oedd wedi cael ei fagu yn Abertawe, a felly oedd yng nghefndir yn hollol wahanol i'r i gefndir bobl Sir Gâr a phobl cefn gwlad Sir Fâr roeddwn wedi gweld i dw i'n drwy'n dod o canol dinas chi'n gwybod oedd, oedd pobl yn oedd siopie gyda nhw yn gweithio mewn ffatri oedd e'n hollol wahanol i rwy'n sydd wedi cael ei fagu ar fferm er rwy'n cofio mynd i ffermydd a hefyd gyda'n nheulu oedd yn had yn gweithio fel cynhyrchydd ar y bbc i ddweud y gwir, felly oedd oedd dim profiad gyda fi o rhywun yn gweithio mewn gwaith trwm. Ond serch hynny, m- mae gennyf fi diddordeb am shwt mae'r byd wedi newid um, dros y flynyddoedd diwetha. Chi'n gwybod, mae, mae e, dwi ddim yn bell yn ôl ers i byd llafur a gwaith bwrw yn hollol wahanol. A o'n i'n meddwl am gan yr am y gothrochau a'r lluniau sydd gyda ni yn yr amgueddfa, a falle na fi ddangos y hi neu ddau, ond, ond beth yw mhwnc mewn ffordd yw, er bod offer oedd y pwnc, mae'r ma offer yn syml iawn. Maen nhw'n pethau bitw bach byddai pobl yn defnyddio, cillell falle, neu um, bwell, ond A beth sydd yn neud y beth yn neud gwahaniaeth odd sgilie'r pobl a'r ffaith bod pobl yn dysgu gwaith a shwt i neud pethe yym dros cyfnod hir, profiad odd y holl beth, bo' ni'n mynd i gwaith yn ifanc, gweithio gyda'i tad e neu gyda'i ewythr yno gyda'i dynion yn hŷn, mynd bechgyn yn mynd allan, merched yn helpu mame yn y yn y yn y yn y caeau neu falle yn y ffatrïoedd, bod dyna dyna beth sydd wedi mynd ar goll yn falle'r hanner ganrif dwetha. So nes i dechrau off yn meddwl am um, falle Llanelli. Dwi'n rhan o'r amser rwy'n gweithio yn Llanelli ym Mha Cawr, a dyma rai o gythrachau sydd gyda ni fyna. A dyma ni, dyma, mae nhw wedi torri fel ych chi'n gallu gweld, nid sbectol hael, sbectol oedd rhywun yn defnyddio i weithio mewn gwaith dir yn llinellu gwaith dur yn creu rhywun yfed Moorfields yn llinellu a chi'n gallu gweld bod e wedi rhwymo gyda'i gilydd ac oedd hwnna yr un oedd rhywun yn gwisgo pan oedd e'n gweithio yn y ffwrnes yn ble oedd yna gole uchel dros ben ac os ych chi'n meddwl oedd mae gwisg pobl wedi newid a chi'n meddwl am Pawb yn gwisgo hetiau caled pan nhw'n tu allan, gweithio adeiladau yym ac yn y gwaith dur hefyd, mae ganddon ni trostri o hyd yn Llanelli, wi'n siŵr bod nhw gyd yn gwisgo rhyw onesie yym yym Tata Steel wrth gwrs a bod nhw'n gwisgo hetiau ond ar y pryd gwisgo dillad eich hunan oedd ganddoch chi'r het- yy y sbectol 'ma i'ch amddiffyn y llygad oddi wrth y ffwrnes, a ch- a edrych ar maint y pethe, ma' nw mor bitw bach, a rhyw cordyn rw yn y canol i i gadw nw hefyd. Yym, a sgidie, dyma sgidie'r un ddyn, a fi'n meddwl bod reina clocs i nw, yym, o'dd, a fi'n myn' i sôn yn nes ymlan mwy am y clocswr a pha mor bwysig oedd y sgidie yma i bawb yn y dref ac yn y wlad. A dyma ni, chi'n gwybod, maen nhw'n rhedi, chi'n cael, pawb, mae sgidiau pawb yn dod o'r un lle, dyn nhw, sgidiau gwaith. Ond dyma nhw wedi cael eu rhai unigryw wedi cael eu wneud yn, yn, yn, yn, yn Llanelli, siwr o fod, gyda tipyn bach o dir, ar ar pen y sgidie hefyd ond a a chi'n gallu gweld y sgidie gwaith yn nhw a fi'n credu bod e'n od i feddwl am dyn yn gweithio pob dydd a dyna beth sy'n gyda ni ar ei hôl nhw yw'r gwddrychau yma yn yr amgueddfa a dyw e ddim yn dweud llawer mae lluniau hefyd yn adrodd y stori um, gwaith fai tin oedd ganddyn nhw yn Llanelli. Wrth gwrs, oedd na, oedd na sawl un ohonyn nhw, oedd, ddim yn cofio, dros bron 100 o'n credu, dros 100 ar un adeg, pobl yn gweithio yn y gweithfau tin yn y dre. A er bod i ni'n tueddu feddwl bod y gwaith tin, bod peiriannau roedden nhw'n defnyddio, roedd e'n gwaith beryglus dros ben ac dynion oedd yn medru, oedd â'r sgiliau i gwneud y gwaith, yn dechrau bant yn bechgyn ifanc. Dyma'r dyblwr fan hyn ar y llun yma, a chi'n gallu gweld, a beth mae fe'n defnyddio fan hyn? Wel, gefedd sy ganddo fe, a trad. a a'r ddau beth. So beth mae fe'n neud, os ych chi'n edrych ar y llun yma, chi'n gallu gweld bod e'n pwyso, a os ych chi'n sgolwch ar, sgolwch ar ei drod e fyna, beth sydd gyda fe fyna, mae wedi rhwymo darn o racs yw e, a darn o bapur rwy'n ei esgid, rhwng, rownd ei esgid e, i wneud yn siŵr bod e ddim yn llosgi gormod, achos oedd y darn o tin fyna mae fe'n plygu yn dwym iawn, so i stopio i esgid llosgi, bydde fe wedi a rhwymo stwff ma o gwmpas i drwd a ma ganddo fe ffedog a ma fe'n wisgo crys bach, crys gwlanen, mwfflwr bach a het hefyd achos wrth gwrs o'n nw'n myn i chwysu ma fe'n wisgo ffedog yym wel hesion yw e ond ond chi'n gallu gweld ffedoge lleder hefyd ond ac yn gweithio'n ddiddiwedd. Oedd pobl yn gweithio yn, yn, y, yn y gweithfeydd tyn, roedden nhw'n colli pwysau yn ystod y dydd, a na pam mae Llanelli, o Llanelli, maen nhw wedi mynd erbyn a'n llawn tafarnau, dod mas o'r, o'r, o'r gwaith, a syth mewn i'r dafarn achos oedd yn amhosib, ond achosi cymaint yn colli pwysau, a doedd dŵr ddim yn wneud y tro, felly dim ond um, pop neu ginger, ginger beer falle, diod man neu cwrw. Oedd yn, oedd yn gallu gwneud gwahaniaeth iddyn nhw. Ond na beth mae fe'n neud, mae fe'n plygu'r tin, mae wedi tynnu fe allan o'r peiriant gyda'r gefail. A dyna ni, dyna ni, dyna mae, dyna fi wedi rhoi rhain y ffordd allan arall y lluniau yma. Dyma fe'n tynnu'r dan o dir allan. Oedd y peiriannau yma'n gweithio'n ddiddiwedd, ager Oedd yn gyrru nhw. Oedd yna injan mawr tu ôl rhein, a dyma, fi'n credu bod y uh, ffatri Pontydilys yw'r un yma, ond oedd y gwaith yr un peth ym mhob ffatri. A chi'n gallu gweld y boi yma'n tynnu'r darn o dir twym allan o'r, o'r roliwr fyna. A gwaith, a mae fe'n gwisgo rhywbeth ar ei fraich, os ydych chi'n sylwi fyna, dan o'r lledr fyna. Ond nid y gweithfeydd oedd yn rhoi'r gwisgoedd yma iddyn nhw, nhw oedd yn Oedd yn gwneud rai ei hunan. Oedd 'na ddim gwisg amddiffynnol gyda nhw o gwbl. Felly, yym, wneud y gorau o'n nhw'n gallu, ac wrth cwrs, oedd 'na, oedd e, oedd e'n gwaith beryglus. Roedd 'na llawer iawn o damweiniau, ac, ac yn siŵr gyda phobl ifainc hefyd, achos oedd rhaid i nhw dysgu'r crefft. Bydden nhw'n dod mewn, helpu tad, a i dysgu'r crefft yn araf, er bod e'n gwaith syml. Chi'n sôn am Roedd proses syml dros ben, ond oedd rhaid i chi gwybod bob cam a gwybod beth oedd yn beryglus hefyd. A dyma llun, a dyma, mae o gasgliad Paca. Wedi rhoi'r llun yma mewn, fel bod gyda chi llun o'r cleddyf. Oedd menywod yn gweithio yn y ffatrïoedd yma hefyd. Ac chi'n gallu gweld, a mewn ffordd, er bod fi'n sôn am y gwisg, oedd y gwisg yn holl bwysig, achos na, na gyd oedd gyda nhw rhyngddyn nhw a'r Yym, pethe beryglus 'ma fel y tun, twym a a miniog dros ben hefyd. A ma' beth ma' hi'n neud, ma' hi'n gwisgo menig hir ac ma' hi'n agor allan yy y dalennau o tun. A ma'r cleddyf yna, dyna'r hanger, ma'r hanger yn yn cleddyf, chi'n weld, chi'n sôn am yym morwyr. Yym, yn y llynges yn gwisgo hanger, ond credif yw e i dorri'r tin ar wahân. So dyna beth mae hi'n neud. So o'dd y menywod hefyd yn gweitho yn y ffatrïoedd yma. A fi'n credu bod y menywod o'dd yn agor i allan yym yr yy beth o'n nhw'n galw'r openers o'n nhw'n galw nhw. Bydden nhw a a bydden nhw'n torri brechiau nhw fan hyn. Chi'n gwbod os o'ch chi'n gweld rhywun â ôl torri dros y flynyddoedd, os chi'n gwybod hynna beth oedd ei waith hi. Mae fenyw yma yn wisgo um, ffwr fan hyn, achos beth mae hi'n mynd i wneud yw polisio'r dalennau yma. Ond mae rhaid chi cofio, mae nhw yn miniog a mae hi'n gwisgo'r menig hir hefyd, a mae ganddo hi rhywbeth dros i pen. Oedd Grages oedd yn gweithio yn y, yn y yn y gweithfeydd trên yn mynychu nhw. Yn yn y blynyddoedd cyntaf o'n i'n gwisgo cep capiau dynion ond fan hyn mae chi'n sôn am y pumdegau a mae'r ffasiwn a rhyfel ganddi ar ei ar ei phen fan'na. So oedd e'n gwaith caled, gwaith trwm ond ma' raid i ni cofio oedd e'n by- oedd e'n bywyd cymdeithasol yn y ffatri, oedd rhaid i chi edrych mas am eich ffrindie, oedd e mwy fel gymdeithas falle nag i ni nawr yn y gwaith, achos dyna'r unig ffordd i gadw'n saff, eto mynw, dim ond rhai o menywod, a chi'n gallu gweld bod o'n nhw yn cael sbri er y bore gwaith yn caled dros ben. A dwi 'di dod â'r llun, llun yma i fewn hefyd. Gwaith dir Dewport. Nawr dwi'n cofio gweld hwn o'r trên. Os o'ch chi'n mynd heibio, tan 1978, roedd, roedd gwaith dir Dewport sydd wedi diflannu nawr o dan um, parc dŵr Sandy yn Llanelli. Roedden nhw'n um, gwneud dir yn defnyddio'r proses a ffwrnes agored, a, wel, um, ie, yr aelwyd agored. Ie, yn, yn, yn Llanelli. Caeodd y ffatri yn 1981 ac roedd dros fil o dynion a menywod wedi colli gwaith ar y pryd. Oedd e dros wedi torri, oedd e wedi mynd ar gau dros nos. Ond dyna ni, dwi'n cofio gweld hwn ar y trên. O' chi'n gallu mynd, gweld i fewn i'r ffatri, ac o' chi'n gallu gweld y dir yma, yy ch'mod, wedi cael ei toddi, ac o' o' chi'n gallu gweld ar y trên, o'dd ganddo, o'dd o'n i'n rhyfeddu bo' chi'n gallu gweld yr hen broses yma, a yn 1978 nethon nhw roi ffwrnes newydd mewn, a ac o fewn rhyw dair mlynedd, 'na fe, o'dd popeth ar ben. A dim ond y gwaith dur sydd gyda chi yn y dre. So dyna shwt mae'r byd yn newid. A cofiwch, wi'n nabod dynion oedd arfer gweithio yn y ffatri a mae 'na rhyw balchder ganddyn nhw. Mae, oedd ganddyn nhw clybiau criced, clybiau rygbi a maen nhw dal yn dod at ei gilydd a maen nhw'n balch am eu hanes nhw ac am y gwaith roedden nhw'n wneud. Mae'n credu nhw, wi'n trial meddwl, oedd, oedd yn credu oedd sawl chwaraewr rygbi wedi gweithio fanna hefyd, ie. Yeah. Beth am y gwaith glo te? Rhyw flynyddoedd yn ôl daeth llawer o lowyr i weld ni yn yr amgueddfa a dweud i chi ddim yn dweud digon am y gweithfeydd glo achos dim stori gyda chi fan hyn a a ma' ma' 'na stori ac am y gymdeithase a'r cymoedd chi'n sôn am Cwmaman a chi'n sôn am y Gwendraeth hefyd a ma' rhein at y Pryninie A phethau fan hyn, roedd fy nyni a'i binio i lawr yn y gweithfeydd glo, ac a mae i gwmws fel y gweithfeydd dur a gweithfeydd tun, pethau yym syml oedd ganddyn nhw i witho, bwelli, pic, werin fan'na, Helmed, dim gwisg fan hyn, mae hwn cyn i'r NCB cael ei greu, mae hwn, byddwn ni'n meddwl, yn y tri degau, mae e'n rh-, mae e jyst yn gwaith caled, corfforol, a chi'n mynd mewn pan o'ch chi'n ifanc, oedd rhaid i chi dysgu'ch crefft, a oedd rhaid i chi cael y sgiliau i wneud yn siŵr bo- bo- bod pawb yn sa-, ac oedd rhaid i chi gweithio ar y cyd, Heb gweithio ar y cyd, a os oedd rhywun ddim yn... oedd rhaid i chi derbyn bod rheolau ganddoch chi ynglyn â matshis wrth gwrs a sigaréts pan o'ch chi mynd o dan ddaear. Felly oedd e'n bwysig a dyna'r pwysigrwydd mewn ffordd y gwaith yw bod chi'n dod gyda'i gilydd a bod e'n gwaith caled a bod chi'n edrych mas am eich cymdogion hefyd ac yn edrych mas am pobl oedd yn oedd yn ddim mor gryf a chi a ch'mod o'n nhw yn o'n nhw o'n nhw yn gymdeithas cryf dros ben a dyna llun arall o'r o dyn o dan ddaear a gweithio hefyd wrth gwrs gyda anifeiliaid um, o dan ddaear. Fe ganddon ni lluniau yn yr amgueddfa o'r um, stable dan ddaearn yn Cynheidre ble o'n nhw'n cadw'r ceffylau a maen nhw'n ffantastig i edrych yn nhw ac o'n nhw'n gofalu am, am y ceffylau yma ac wrth gwrs o'n nhw'n ymddeol hefyd yn y diwedd ac yn cael eu gadael allan i fyw yn rhydd ond dyma ni boi hyn yn dyw e ddim yn wisgo gwisg chwaith heb law am, am y capan a'r helmet a'r torch hefyd. Wel dyma ni lampiau glowyr A mae'r rhain, oedd rhain yn hollol bwysig, hollol bwysig. Heb yr offer yma, roedd yn amhosib iddyn nhw mynd tan ddaear. Erbyn y pumdegedd, ganddyn nhw lampiau trydan, ond cyn hynny, oedd rhaid i nhw cael lampiau olew. Os oedd eich lamp yn mynd allan, oedd rhaid i chi mynd mas o'r pwll um, glo, achos oedd neb yn cael cynnu nhw on, oni bai bod chi'n mynd allan o'r pwll, achos oedd e mor beryglus gyda'r nwy y dan ddaear. Felly, oedd y lampie yn hollol bwysig, ac fi ddim yn gwybod os mae unrhyw un ohonoch chi fan hyn yn gwybod beth yw'r check'e yma. O'n i ddim yn deall, oedd rhywun wedi esbonio wrtho fi bod po, gan pob glowr check, ac o'n y ddau gyda chi. Felly byddwch chi'n rhoi nhw ar, oedd nhw ar bwrdd, ac oedd ei ffordd, os oedd rhywbeth, oedd, oedd rhywbeth yn digwydd, oedd rhywbeth wedi ffrwydro dan ddear, os o'ch chi'n gwybod os oedd dim check wedi dod nôl ar ôl i chi dod i i i'r i i'r top y y y pwll glo dyna ni o chi'n gwbo pwy o'dd ar goll felly o'dd y o'dd y y cheque yn rhan o'r dydd gwaith o'n yn bwysig dros ben ac dyna pam ma' glowyr wedi cadw nhw hefyd ar lampie hefyd a ch'mod to ballter crept ballter am y gwaith a nes i rhoi rhein i fewn hefyd o nawr te at neud rhaffe dyw rhein ddim yn rhai Yym, go iawn, modele y'n nhw, ond dyma nhw. Nawr beth od, o'n i yn gwybod dim byd am y crefft yma. O dan ddaear, i fynd â'r yym dramiau i fyny i'r i'r i'r top, oedd raid i nhw cael y rhaffe 'ma wedi cael ei wneud allan o ddur. Ond os o'n nhw'n torri, beth oedd ganddyn nhw, y crefftwyr, 'na gyd oedd eu gwaith nhw oedd yym wneud yn siŵr bod bod ac bod pob raff yn hollol saff. A dyma'i arfer nhw ond yr offer nhw ond oedd roedden nhw'n neud rhai i hunen achos oedd ganddyn nhw dim yn y pwll dyna'r peth o'n nhw'n neud oedd gan pob pwll glo um, gweithdy bach oedd ganddyn nhw gof a bydden nhw'n neud rhain yn y pwll glo a gan bod e mor bwysig bod bod yr affe yma ddim yn torri ond ond yna beth sy'n ddiddorol mae rhain yn dod o'r um, Mae'n mae dweud fan hyn, 1954 tan 1963. Beth oedd yn diddorol am y, y dyn oedd wedi rhoi rhain iddyn ni, oedd e hefyd wedi cymryd y rhan mewn cystadleuaeth yn yr Eisteddfod ynglyn â pobl gyda raffe, bod nhw wedi cael cystadleuaeth tynnu raffe, a chymod, tug of war, Arglwydd, ond yn y Steddfod Genedlaethol yn y pumdege. Methu credu fe, yn gwybod, mae jyst yn... Mae, ond, ond, a chymod, i feddwl pa mor bwysig oedd y gweithfeydd glo. A fi di roi hwn mewn list mewn fan hyn. Oedd, oedd, oedd gan pawb mwy nag un talent a dawn. Oedd rhaid i chi cael sgiliau eraill, ac oedd gan pob tŷ yn y wlad Neu yn y dre, na wnes i roi hwn mewn. Dweud y gwir, o'n credu bod yr un yma'n dod o'n teulu fi. A 'na beth o'ch chi'n neud, o'ch chi'n mynd i curo sgidie. Y tad oedd yn neud y gwaith. Oedd e'n bwysig i neud hynny, o'ch chi ddim yn mynd allan i'r Croxon neu'r Pridd i neud hynny, os o'ch chi'n gallu, byddwch chi'n neud e gytre. So, o'dd gwaith metel, o'dd gwaith yn y glo, yn, yn, yn y pwll glo, a hefyd yn y tir, oedd yn bwysig i bawb troi, chymod, turn your hand at anything, na beth oedd rhaid iddyn nhw wneud, so nes i roi hynny hefyd mewn hefyd. A nawr ten, troi dy wlad. Fi wedi rhoi mewn mewn achos fi'n dwlu arnyn nhw. Um, so, pethau cawn. Basged babi, Daeth yr un yma i'r amgueddfa, oedd e wedi cael cael ei anfon i ni yn y post. Ddaeth e fel parcel mawr fan'na. Mae 'di cael ei wneud o wellt, ond wedi cael ei rwymo gyda rhisgl mwyaren. A beth dach chi'n gallu wneud fan hyn, dyw e ddim yn, dyw e ddim fel basged cyffredin, beth mae'n golygu bod chi'n gallu adeiladu pethe mwy o faint. Felly o'ch chi'n gallu wneud basgedi anferth mewn ffordd i gadw yym i gadw pob fath o beth, y blawd neu plu neu pob fath o beth, a hefyd fel o'ch chi'n gallu gwneud pethau ffansi dros ben fel y sedd yma i babi. A mae'n ysgafn o fe sylff yna, sylff uwch ben, bod chi'n gallu creu rhywbeth, mae'n rhywbeth creadigol dros ben ac roedd yna dyn yn Abercych, yn credu dyna, dyna'r dyn olaf oedd yn gwneud rhain, yn tan yn gymharol ddiweddar, ond rhywbeth 'to cefn gwlad o ran i chi bod yn siŵr bod chi'n um, torri'r mwyar yn yr haf, bod chi ddim yn torri nhw yn y, yn y geiaf, mae'n rhaid i chi'n gwneud yn siŵr bod na ddim draen ar y mwyar, bod chi'n mynd i mannau ble oedd yna coed, a wedyn byddwch chi'n gwneud yn siŵr bod eich, eich gwellt yn sych a bod hwnna ddim wedi cael ei gwasgu chwaith. Felly oedd yna sawl beth oedd rhaid i chi meddwl amdano Cyn i chi cynllunio'r basged 'i hunan. A dyma chi rhywbeth cymhleth fan hyn, a ma' 'na gennyf fi mwy o basgedi i ddangos i chi hefyd. Dyma basged sydd yn yr amgueddfa. Dwi ddim yn siŵr a- beth oedd hwn wedi cael ei wneud, a fi ddim yn siŵr am y cyfnod. Fi'n eitha siŵr bod y a- bod y a- bod y g- y gader yn falle o bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond am yr un yma, efalle'n gynt, dwi ddim yn siŵr. Falle ll- Dillad gwely, fi ddim yn siŵr. At y golch, dwi dwi ddim yn siŵr. Ond, y'ch chi'n gallu gweld bore hwn, doedd ddim ceisio gweitho mas y patrwm. Mae'n galed i weld shwt roedden nhw wedi neud hynny. Ond, yr un peth yw e, bo' chi'n gallu creu basged mawr a basged ffansi dros ben yn defnyddio'r system 'ma. Dyw e ddim i gymharu â'r basgedi fel yr un yma, rai cyffredin o'r fferm, ble y'ch chi'n defnyddio fframwaith. Dyw e ddim yr un peth, dych chi'n chi'n codi fe, mae fel wneud um, tipyn bach o grechenwaith pan ych chi'n mynd, chi'n rhwymo'ch clai. Mae e'r un fath o beth. A dyma ni, ie, yeah, at um, cwch gwenyn yw'r un yma hefyd yn yr amgueddfa. A fi jyst yn meddwl bod e'n ffantastig bod chi'n gwneud pethau fel yna. Mor syml. A beth am pethau pren? Pethau pren yn bwysig hefyd. Nawr, anodd i wybod pwy oedd yn gwneud y pethau yma, oedd yna crefftwyr a oedd yn arbenigo mewn wneud llwyau ac mewn wneud polennau hefyd. Um, pob un wedi cael ei wneud o sycamor oedden. Mae sycamor oedden oedd y goeden, achos mae'r sycamor mae'n lliw bert dros ben, mae'n lliw golau dros ben, a mae hefyd yn pren sydd yn hawdd i weitho. Ond eto, cyllyll byddwch chi'n defnyddio, falle bwell, a byddwch chi'n defnyddio'r um, powl reidd falle, rhywbeth syml i droi'r pethau, um, ond pethau cyffredin dros ben. Ond Oedd pawb. Nes i roi hwn i fewn, fel mae'n digwydd, er bod fi 'di cael ei fagu mewn dinas, dwi yn cofio cael cawl o bowlen bren a gyda llwy bren, ond mae'r traddodiad 'na bron a diflannu ond dyw e, bod pobl ddim yn defnyddio'r pethau hyn, er taw dyna beth oedd yn gyffredin i bob tu, a dyma ni gyda llwy bren, er bod e'n edrych yn newydd, rwy'n gwybod o ble mae'r mae'r llwy yma'n dod, mae'n dod o Trallog ac oedd yym y fenyw oedd wedi rhoi e iddyn ni ar sefyns, oedd hi'n co- oedd hi dwedodd hi o mae'r rhein gyda ni nawr, dylen nhw mynd at y casgliad, dyn nhw byth wedi cael eu defnyddio, so felly dyma chi llwy sicr mae'r oedden siŵr o fod o'r tridegau. Rydym yn credu bod e'n hwyrach yym am bod bod y traddodiad o gwneud petha llwy arall hefyd, na fi'n mynd ymlan hefyd. A dyma ni, dyma'r lletfad. A wrth gwrs, gwneud llwyau mawr ac oedd rhaid i chi bod yn ofalus iawn pan o'ch chi'n neud hwn, bod chi'n neud yn siŵr bod chi'n cael y darn o god digon o faint achos mae hwn yn rhywbeth sylweddol, mae'n glan popeth, mae'n seis na at cawl, wrth gwrs. A dyle fi di roi cawl mewn. A nes i roi hwn mewn hefyd. Fedra i'n dwli ar y ffolch dostio. Um, Wel, oeddwn ddim yn siŵr pwy oedd yn gwneud hyn. Falle taw ffarmwr. Debyg iawn, neu gof. Wrth gwrs, y tost yn bwysig. Erbyn i chi gwneud eich bara dechrau'r wythnos, ac cadw fe, Erbyn y diwrnode olaf mae'n mynd i fod yn sych dros ben so felly wrth wneud nai- naill o'ch chi'n mynd i roi'ch bara yn ych cwpaned y de mewn bowlen neu o'ch chi'n mynd i wneud tost so ma' gwneud tost o flaen tân yn rhywbeth pwysig so o'dd ych fforc dostio yn rhywbeth o'ch chi'n mynd i gadw ac o'ch chi'n mynd i fod yn falch iawn bod ganddoch chi'r pethe fan hyn. Nawr te. Trio cofio be sy nesa. O, nawr te, a fi ymlaen at gwneud menyn. Yn yr amgueddfa, mae ganddo ni digonedd o bethe cynnyrch i wneud, gwrthrychu wneud a gwneud menyn. Mae'r un yma, dyma'r skimmer bach, i gwahanu'r hufen oddi wrth y llath. Allan o'r sycamore iddyn nhw. Am un peth gyda'r sycamore, dyw e ddim yn rhoi blas ar y bwyd. Mae'r chi ddim yn gallu defnyddio pren eraill, os byddwch chi'n neud, defnyddio derw, a mae derw yn galetach hefyd i witho, ond mae, mae'r sycamore, mae e ddim yn rhoi unrhyw blas i'r bwyd, dyw hwn ddim yn llun da iawn. Ond dyma ni, bod y skimmer bach, bod chi'n mynd i wneud hwn. Gwaith, eto, mae yr un peth a'r basgedi, a'r gwaith Dan ddaear. Defnyddiwch dwylo. Gwybod beth rydych chi'n wneud. Byddech chi'n gwybod profiad oedd e, cael ei dysgu, cael ei fagu i wneud y pethau yma. A dyma llun hefyd. Y clapper. Y clapper, pan o'ch chi'n sycamore to, y clapper at golchi menyn. Pan chi'n neud meinin yr fyddai clêr wedi cwmpo i mewn i'r basin efalle chi'n gneud ych menyn fanna chi'n golchi'ch menyn ar y diwedd ma' raid chi clapo'r menyn i cael gwared ar y dŵr o'n nhw hyn yn erbyn um, y tri degedd ganddyn nhw peiriannu a chi'n gallu rolio ond dyma'r claper a chi'n chi siglo fe nôl ymlaen i cael gwared ar y dŵr a dyna ni rhywbeth syml to a bydde bydde cnoc i'r rhain a Oedd menyn yn bwysig, oedd e'n rhoi arian i'r ffermwyr, yn enwedig ar ôl yym i reilffyrdd dod i Sir Gâr, yn enwedig, a dim ond Sir Gâr, mae'n mae'n acra fi'n siarad amdano fan hyn. Falle dim ond tipyn bach, byddwch chi'n gwerthu'r menyn yn y farchnad, neu os oedd ganddoch chi digon, neu ydych chi'n gallu gweld ymyl bydd e tro fan'na, o'ch chi'n mynd i s- gwerthu fe i'r i'r farchnad neu i rywun arall, i'r ffactor, i i werthu i Lunden neu Gaerdydd neu Abertawe neu'r trefi mawr, ond dyma'r budde cnoc, byddwch chi'n cnoco'r polyn yna i gwneud menyn. Felly, a'r cwpr bydd wedi wneud rhein, rhywun lleol, gan bob pentre'r pobl yma a crefftiau annibynnol. So, a mae'r ma, ma dwrnodau yna wedi diflannu. Mae roi i rei mewn, o'n i'n meddwl bydde fe'n neis i ddangos i chi uh, rhai o'r lleia car i'r amgueddfa. Rhai gyfyrddin, Y'ch chi'n gweld, achos ma' 'na, ma'n s- dechrech ar y llwyie, ma'r siâp yna yn unigryw i'r i'r ardal yma. Ond dyw hwn ddim yn crefft gwaith, ond ma' fe yn crefft sydd â gysylltu ar y gwaith, bo' chi'n myn' i ddangos i'ch cariad, nid jyst bo' chi'n eich caru nhw, ond bo' chi'n gallu gwneud rhywbeth â'ch dwylo, bod bod crefft yn 'ych dwylo, bod bod talent gyda 'da chi a sgilie gyda chi. A felly, dyma ni, mae'n rhywbeth profiadol. Nawr te, gwaith, o'n i'n meddwl, dod i'r diwedd bron nawr, jyst yn edrych ar yr amser, ie, yeah, bron, ond meddwl am gwaith menywod a plant, a ddim i gadw nhw allan, a dwi ddim yn gwybod beth yw enw Gymraeg am hwn, ond dyma'r greset fyna. Um, a fi'n fi meddwl bod y pethau yma Yn ddiddorol. Dyma'r cannwyll broun. Mewn ardaloedd gwlyb, mae brwyn yn tyfu bron yn well nag unrhyw beth. Felly, beth oedd ffermwyr yn wneud oedd anfon allan, oedd y mame a'r plant yn mynd i allan yn yr haf, yn dŵad nodau hir yr haf, ar ben popeth arall oedd rhaid i nhw torri'r brwyn, a roedden nhw'n, ar ôl i nhw wneud hynny, bydden nhw'n toddi saim, wel, defaid ar y cefen, chymod, bydden ni'n meddwl, nid, nid cig moch, chi ddim ond rhywbeth rhy hallt, ond beth bynnag, unrhyw saim oedd gyda chi yn y tŷ, byddech chi'n rhoi e, byddech chi'n toddi fe, roi e'n hwn, a byddech chi'n tynnu'ch brwynen trwy y saim yn y greset yma, gadael e i sychu, ar ol iddo fe sychu, byddwch chi'n gallu, os ganddoch chi cannwyll, nawr yn Saesneg, chi'n gallu clywed, maen nhw'n so, sôn amdano, burning the candle both ends, mae'n dod o'r cannwyll brwyn. Ond oedd gwaith, oedd gwaith y plentyn ddim yn dod i ben ar ol casglu'r rwyn. Oedd un rwynen yn mynd i, oedd yn para am rhywbeth fel hanner awr. Felly, ond oedd rhaid i chi tynnu'r frwynen trwy'r trwy'r gefel 'na, byddech chi'n tynnu fe trwyddo, felly y plant oedd yn wneud y gwaith 'na, ac oedd e'n gwaith frwnt dros ben achos bydde fe dros eich dwylo i gyd, a fi'n siŵr, dwi byth wedi defnyddio un yn hunan, ond fi'n siŵr bod e'n rhywbeth um, frwnt, a bydde fe'n gwyntog, a bydde fe ddim yn, yn neis o gwbl. A'n siŵr bydde well gyda'r ffermwyr defnyddio'r Yym, tin, o'r gweithfeydd tin a gof oedd wedi wneud rhein, yym, y llisen tyrn tin yma. A fi'n meddwl bod rhein yn pethau bendigedig hefyd. Ond o'n nhw hefyd yn gwneud canhwyllau o'r un sain, byddwch chi'n defnyddio'r sâm i wneud hynny, a bydde rhein, ond bydde rheina'n para'n hirach. Ond oedd y cannwyll frwyn a, a dim cost i chi. Oedd e'n mynd i costi dim byd o gwbl. Ac o'n i'n mynd i hefyd sôn am clocs, dyn yn ôl dod nôl at clocs. Wel nawr te, oedd y clocswyr yn dod i bob ardal yn gorllewin Cymru. Ac beth o'n nhw'n neud, o'n nhw'n siapo rhywbeth yn debyg iawn i'r clocs, a byddwn nhw'n byw mas tu all fas, oedd nhw'n byw, byddwn nhw'n byw mewn pebyll, ac o'n nhw'n gweithio tu allan a ar y diwedd bydden nhw'n gadael rhein, bydden nhw'n wneud pentwr o'r crocsiau yma a gadael nhw am ryw fis neu ddau cyn cael nhw an anfon i ffwrdd i gogledd Lloegr i gwneud i fewn i sodle go iawn. A bydden nhw'n dod nôl wedyn i'r gweithfeydd, dyma gweith, um, wel, tŷ gwaith chymod, siop bach yn Llanfynydd. a mae wedi dod i'r amgueddfa'n gyfan gwbl a dyma chi'n gallu gweld arfer crocswr a fel chi'n gallu gweld mae'r blanks wedi dod o o o Lancashire yn credu o'n nhw neu Swydd Efrog a wedi dod nôl ato fe a dyma'i fainc e fan hyn a bydde fe'n siafo nhw um, neu yn siŵr bod nhw'n ffitio achos oedd pob un yn cael ei wneud i'r unigolion unigolyn so pawb yn cael Crocs i hunen. So, ac oedd pawb yn gwisgo nhw. O'n nhw'n gwisgo nhw yn y trefi ac o'n nhw'n gwisgo nhw yn y wlad hefyd. A ma', ma', dwi yn cofio, oedd 'na dyn yn Canol Elfed tan y saithdegau yn gwneud crocs, ond maen nhw wedi diflannu, does neb yn wneud nhw yng Nghymru nawr, fel fi'n deall. A dyna llun ohono fe hefyd. Dyna fe, dyna fe, dyna shwt o'dd e. Ac falle jyst i siarad am gwaith dyn hefyd, mynd nôl at gwaith dyn ar y ffarm, dyn ar arad, ac edrych fan hyn, dyn yn aradu, yn defnyddio nyrs 'i hunan, ddim yn defnyddio ceffyle o gwbwl, ma' jyst yn gwthio. A chi'n meddwl am yn aradu cae mawr, bydde fe'n gwaith caled dros ben. Dim ond mewn mannau gwlyb be da chi'n defnyddio'r cryman neu mewn neu os oedd chi'n anffodus dros ben oedd ganddo chi ddim blad, um, ddim bladur. A dyma'r rip fan hyn a dyma'r cyrn hefyd. Beth o'ch chi'n neud oedd ganddo chi un corn am sain a llall am tywod o'ch chi'n roi'ch A rheg peth dan y bren na gyd yw e, a chi'n rhoi e yn y, yn y saim, wedyn yn y tywod, a beth sydd gyda chi wedyn yw um, rhywbeth byddwch chi'n gallu defnyddio i hogi. DIY sandpaper yw e, mewn ffordd. Dyna, dyna beth yw e. Ond i feddwl bod rhaid chi gwybod sut i gwneud y pethau yma, o fod rhaid i chi dysgu, o fod chi dysgu dros blynyddoedd, a dyma ni, dyma corn eto. a jyst afu mlaen wedyn. Jyst i ddangos i chi rai pethau cynhaeaf falle, y gasegfedi, y peth olaf oedd yn cael ei dynnu yn ystod, yn cael ei dorri yn ystod y cynhaeaf, a falle o'r un bwthyn a'r, um, a'r llwyau, dyma ratell bach oedd wedi cael ei greu gan rhywun. at blentyn. Dyna'r unig teigan sydd ganddon ni yn y bwthyn 'na. Rhywun oedd wedi creu hynny, a rhyw dai darn bach o metal sydd y tu fewn i'r peth. A dyna'r cwpan corn. Fi'n dwlu ar rhain. Mae Mark wedi dewis nhw hefyd. Wy jyst yn meddwl bod nhw'n... Mae'n ma anghredadwy. Ac oedd rhain, oedd ydych chi twymo'r corn i wneud rhain. Ac bod rhain yn cyfred, cyffredin iawn. Maen nhw'n mynd nôl Bydd, wel, canol oesoedd y leiaf yn siŵr yn bellach. Beth sydd ganddo chi yw ffordd yn eu cwpan am ddim. A roedd yna crefftwyr yn neud nhw, ond yn siŵr roedden nhw'n neud nhw ar y ffarm hefyd, ac na gyd oedd ganddo oedd eisiau yno chi oedd cyllell to i wneud y pethau yna. A dyma'r sleid olaf, y cwilt, achos oedd ni'n meddwl ddyle fi mynd ôl at menywod to. Ac yn enwedig at menywod syngl, oedd, yn, oedd rhaid yn y gweithio, tueddu feddwl bod menywod yym, wedi aros gatre eriôd, a dyw hwnna ddim yn gwir, maen nhw wedi gweithio eriôd, ac bod, yn enwedig am menywod, os nhw weddu, neu o'n nhw byth wedi priodi, dyma gwaith iddyn nhw oedd mynd o gwmpas o fferm i fferm i gwneud y cwilt at y gwelyau, a bod y ffarmwr, bydden nhw'n aros ar y ffarm am gyfnod, a bydde ffarmwr yn rhoi iddyn nhw'r a y brethyn, a cynnwys tu fewn y cwilt, falle gwlân, falle hen blanced, a dyna beth o'n nhw, a beth o'n nhw'n mynd i ddefnyddio, dim ond dafedd, nodwydd, a'i crefft, a'i sgil i hunan, byddwn nhw'n gosod y patrwm allan gyda pins falle, na, falle tyn bach o sialc, a gweithio â fframyn pren gyda nhw, fframyn cyfflyd, just dau darn o bren, a byddwn rholio fe mlaen, a a mynd o gwmpas a dyna beth oedd eu gwaith nhw. Ond beth sydd yn dda yw bod ganddon ni'r tystiolaeth yma ar ei hôl nhw bod y cwiltiau dal i cael ei gadw mewn tai. So dyna ni, braslun ar gwaith offer Llafur, rwy'n gobeithio, a dyna ni'n troi yn ôl at... Um,